Әссәләмәгаләйкүм, газиз имандашлар! Шушы дөньяга томырылып яз килгән илаһи мизгелдә без сезне Балкыш программасында янәдән сәламлибез. Бер көнне кояш балкый, икенче көнне кыш билен бирмәскә тырышып ыжгыра, кар буранын уйната. Сипайлово бистәсендәге Кашкадан паркында оештырылган Нәүрүз бәйрәме нәкъ менә шундый яз белән кышның бил алышкан мизгеленә туры килде. Балкыш программасы анда катнашты. Без Нәүрүз бәйрәмендә катнашкан төрле милләтләрнең чыгышын, аларның җыр-биюләрен, аларның фикерләрен, аларның шатлыклы вакыйгаларын яздырып алдык һәм алдагы сәхифәбездә Без сезгә Нәүрүз бәйрәме турындагы репортажыбызны тәкъдим итәбез. Бәйрәмне оештыручылар Башкортстанның Мәдәният министрлыгы, Халыклар ассамблеясе, Халыклар дуслыгы йорты, республикадагы милли-мәдәни-иҗтимагый оешмалар, Бәйрәм олысын-кечесен, олуг кунакларны бергә җыйды. Бүгенге көндә кыз үзенең позицияләрен бирергә тырышмаса да, матур итеп, шундый күркәм яз байрамын, яңа яшәеш, яңа ел байрамын, Навруз байрамын тәбрикләйбез. Балалар белән килгән ата-әсәләр.

Бергә яшәү кыйммәттәре, яхшылык, яңа тормыш, яңа өмет булып тора. Шуңа күрә лә һәрбер халыкка, һәрбер гаиләгә, һәрбер кешегә бу кыйммәттәр, әлбиттә, бик якын. Шуңа күрә лә иң изге теләктәр бу матур байрам көнендә Гаиләләребезгә, йортларыбызга, күңелдәребезгә, күп милләтле республикабызга, зур илебезгә ел һаен шундый тыныс, матур, күркәм Наурызлы язлар килһен! Бу, көн белән төн тигезләшкән мизгел. Шәрыкча Яңа елга аяк басу, безнеңчә, кышны озату, язны каршылау бәйрәме. Һәр халык Килер язларга зур өметләр баглый. Нәүрүз күп кенә төрки халыкларның уртак бәйрәме. Ул элек-электән гаиләләргә бәхет, иминлек теләп, яңа килгән яз башын, яңа елны каршылап үткәрелгән. Шуңа да бүген көн бик суык булуга карамыштан, бик теләп кунаклар килгәннәр, җырлап, күңел ачы биеп, тәмле сыйлар белән, тәмле нигъмәтләр белән сыйланып, бәйрәм итеп, бәйрәмебезне дәвам итеп ятабыз. Э, киләсе еллар уңыш алып килсен, имин булсын, э, бәрәкәтле еллар килсен дигән теләктә калабыз. Нәүрүз мөбәрәк булсын. Әлбәттә, милли бәйрәмнәр булдыклыларның ярдәменнән башка оештырылмый. Хәйриячелек, изгелек, төрки халыкларның асыл сыйфаты. Бу бәйрәм бит инде Нәүрүз бәйрәме, ул кыш белән язның аерылуы, э, дөньяның уянуына багышланган бәйрәм. Ул бәйрәм э, мөселман халкы бик бәйрәм итмәсә дә, э, Азиядә яшәгән милләтләр бәйрәм итә торган бәйрәм. Шулай да хәзер э, безнең Башкортстаныбызда э, бик күп милләтләр яши. Шуңа без бу бәйрәмне безнеке түгел дип әйтә алмыйбыз. Чөнки без халыклар дуслыгы өчен эшләгәч,

Бәйрәмдә Татар халкы табынын Бүздәктән килгән Татар тарихи-мәдәни үзәге вәкилләре бик яхшы итеп оештырган иде, милли ашлар, милли йола һәм җыр-бию беркемне дә битараф итмәде. Бүгенге Нәүрүз бәйрәме безнең татар халкына зур бәйрәм итеп шөгыльләнә. Без бүгенге көндә нык шатбыз, шундый дуслык, Дус яшәвебезгә башкортлар, азербайҗаннар, төркмәннәр, казахлар, кыргызлар, без бер гаилә булып яшибез. Бергә үзебезнең бәйрәмнәребезне шулай матур итеп үткәрәбез. Әле татар халыкның ашларын алып килдек, бәлешләрен, азыкларын алып килдек, бәлешләр, вак бәлешләр, кыстыбыйлар. Менә бөтен килгән кунакларны чәй эчереп, авыз иттертеп, кунак итеп озатып җибәрәбез. Иранча кояш календаре буенча елның беренче көне Нәүрүз дип атала. Бу көндә көндәлек мәшәкатьләр иртә тәмамлана, йорт-җир яшел гранат һәм алмагач ботаклары белән бизәлә, һәр гаиләдә мул сыйлы табын корыла.

Яхшылык һәм үзара хөрмәт билгесе. Я аварец с Дагестана. Наурыз байрам ко бар кулебу. Төрки халыклар уртак йолаларга, уртак рухи кыйммәтләргә ия, бай тарихлы, күп кырлы, мәдәниятле халык. Мы вот мы все собрались, все нации здесь. Очень приятно так. Мы бы хотели поздравить всех с праздником Наурус и желаем всем А, чтобы у всех настроение было весеннее. Несмотря на, на погоду, у нас отличное настроение. Э, желаем всем удачи, успехов. Нәүрүз бәйрәме һәр елда республика матбугатында киң яктыртыла. Каләм ияләре өчен янә бер илһамлы мизгел ул. Бүгенге шушы бик матур бәйрәмгә килдек менә. Э, шушы э, төрки халыкларының борынгы бәйрәмендә бөтен э, журналистлар яктырта бөтен журналистлар катнашу исәттән кызыл таң тулпар әлики журналлары да халык бик күп җыелган менә көн бит инде бик җылы булмаса да карлы яңгырлы булса да халык килгән бәйрәм бик матур башланып китте күңелләр күтәренке, шулай, шулай дәвам итсен дип уйлыйм. Республикабызда дистә еллар оештырылып килгән уртак төрки бәйрәм Нәүрүз Башкортстан милли-мәдәни мөхтәрияте эчендә көтеп алынган зур, җаваплы чара, халыклар арасындагы дуслыкны, иминлекне, үзара хөрмәтне үстерүгә зур игътибар бирелә, ди җитәкче Римма Үтәшева. Бүген
суык көнгә, көн суык булса да, менә бик матур бәйрәм итәбез. Навруз, яңа көн. Бу безнең туганнарның да, безнең электән элек килгән халыкларыбызның бәйрәме бит инде. Яз, яз җитүнең зур бәйрәме. Һәм күп миллион халыклар бу бәйрәмне шул хәтле шатланып кабул итәләр. Без дә берничә ел менә шатланып, менә шул үзебезнең туганнар белән Киләбез, күрсәтәбез үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең халыклар ара дуслыкны. Чөнки һәр бер чара ул кешеләрне менә шулай булсарак җыелуы үзенең аш тәмнәрен күрсәтәләр, үзләренең менә төрле кул сабышларын да, балалар биеделәр, матур итеп җырлыйлар. Ышанам инде, шул Навруз мөбарәк булсын. Алдагы яз яхшы үтсен һәм халыкларга тынычлык. Әйе, язны каршылау бәйрәмендә кыш билен бирмәскә тырышты. Салкын җил, буран уйнавына карамастан, халык гөр килде, җырлады, биеде, сыйланды, күңел ачты. Чөнки җаннарга дуслык кояшы оялады, Күңелләрне туганлык җыры җилкендерде. Күптән түгел Балкыш программасы Башкортстанның төньяк чигендә урнашкан Тәтешле районында булды. Тәтешле, бәрәкәтле төбәк. Ул үзенең Атнабайлары, Хания Фәрхиләре, Салават Фәтхетдиновлары, һәм башка яшь талантлары белән дан тота. Тәтешлеләр безне бу юлы бик күңелле бәйрәмгә чакырды. Аларның көтеп алган зур тантанасы безнең дә күңелләргә хуш килде. Тәтешлеләр биш ел буе түземсезләнеп, үзләренең яңа мәдәният сарае ачылуын көтте. Һәм Патша сараена билгесез сарай үзенең ишекләрен ачты. Алдагы сәхифәбез Тәтешледә мәдәният һәм ял сарае ачылу турында. Март аенда Тәтешледә тарихка кереп калырдай шатлыклы вакыйга булды. Патша сараена тиң Мәдәният сарае үз ишекләрен ачты. Җыр-моңга, нәфис сүзгә һәвәс Тәтешле халкы биш ел буе түземсезлек белән көтте бу көнне. Өлкән буын сәнгатькәрләр өчен аеруча зур бүләк булды бу сарай. Без бүген бик бәхетлебез. Безнең шатлыгыбыз эчебезгә сыймый. Менә Ничә ел көткән безнең заманча бизәлгән, менә төрле җайланмалар белән корылган мәдәният йорты сафка басты дияргә була. Без бик шатбыз. Тәтешлеләрнең шатлыгын уртаклашырга республика башкаласыннан мәртәбәле кунаклар килде. Сәхнәдә аларны район башлыгы Рушан Гәрәев сәламләде һәм төзелеш фидакарьләрен мәдәният алдынгыларын бүләкләде. Мәдәният министрлыгының Мактау грамотасына лаек булучылар арасында яшь талант, курайчы, музыка укытучысы Айнур Кыямов та бар иде. Грамотаны мин даже русча әйткәндә не ожидал, миңа әйтүсе дә булмады. Мин вообще шундый нидә торып калдым, шоки дисәм, дип әйтәемме. Бу минем өчен зур куаныч, ул бит инде безнең сәнгать кешесен

Аңа зур рәхмәтемне белдерәсе килә. Шуннан мин шушы курайда уйнавган ишеткәс, мин күңелемә шушы инструмент ятты, күңелемне бик яулады дисем дә була. Мин дальше укуымны сәнгать училищесында дәвам иттем. 2004 елны Өфе сәнгать училищесына кердем. Анда 4 ел укыдым. 2007 елны Тәмамладым шушы сәнгать акаде училище искусствын Тәтешледә. Әлеге вакытта мин шушы балаларны менә өйрәтәм Курай серенә уйнарга һәм дә шулай ук выступать итәм, төрле конкурсларда участвовать итәм, концертларда һәм дә Курайда гына түгел, төрле инструментларда уйныйм. Гомумән әйткәндә, башкорт менә инструментын монда пропагандировать итәм. Ундүртләп, унбишләп минем укучым бар. Алар Курайны яратып йөриләр, уйныйлар, күп куе өйрәнделәр дисәк тә була. Бик яраталар курайны. Хәзер менә әйе, чына, ысынлап та яңа шартлар тулды, туды. Э, безнең иң беренче зур рәхмәтемне әйтәсе килә э, үзебезнең республика башлыгы Хәмитов Рөстәм Зәки улына. Менә шундый э, заведение, менә бит инде нинди матур э, мәдәни йортына төзеткәне өчен зур рәхмәт. Шулай ук үзебезнең Галава районы зур рәхмәт Гараев Рушан Кадим улына. Менә безгә нинди шарт, төрле условия бар инде дип әйтәсе килә монда. Безгә түлке эшләргә дә эшләргә, үз өстебездә эшләргә, бер урында гына калмаска. Тәтешледә мәдәният сараена реконструкция ясалды, дию генә аз буладыр мөгаен. Ул яңадан туды, яңа сулыш алды. Бина яңа баштан планлаштырылды, Демонтажланды, барлык коммуникацияләр алмаштырылды. Сәхнәдә заманча яктырту, видео, тавыш аппаратуралары һәм техник җиһазлар урнаштырылды. Биш елга сузылган тырышлык бушка китмәде. Бик күп район һәм шәһәрләрнең матур төшенә дә кермәгән, районыбызның йөзек кашы булырдай мәһабәт сарай үз ишекләрен ачты. Бездә бүген бик шатлыклы көн, чөнки без бүген. Гөлдәй пөхтә менә дигән яңа бинага күчтек. Безнең балаларыбыз, Аллага шөкер, бүгенге көнне районыбызда бик сәләтлеләр. Без дә шуңа без бик шатбыз бу күренешкә. Безнең мәктәбебез, безнең чак кына райцентр районыбызның тәтешебезнең икенче як башында рәк. Безгә уңайсызлар, ну аңа карамастан, безнең укучылар бөтен кашаларда ашык булдылар, йөрүделәр. Ерак булмас карамастан, ха Рәхмәт төшсен, менә центрда шундый матур дәресләр. Бүген бөтен шартлар бар анда. Якты, пөхтә, чиста, һәрбер кабинетларда үз ни каралган бүлмәләр. Якты, бүгенге көнне бик шатбыз без зданиедә укыганыбызга, күчкәнебезгә. Безнең районыбызда гына түгел, өч авылларда да безнең адреслар бар. Анда балалар шөгыльләнәләр, тоже филиаллар без дип әйтәйек инде. Яңа үзебезнең Тәтешледә, безнең Тәтешледә безнең баян, фортепиано, курай, гитара, хоровой класс бар, изобразительное искусство, рәсем бүлеге. Безнең белешләребез алга шөкер җитәрлек, барысы да үз дәрәҗәсендәләр. Преподавательләребез, укытучыларыбыз бик күп, Аллага шөкер. Яңа мәдәният учагында 355 урынга исәпләнгән тамаша залы, балалар сәнгать мәктәбе, ЗАГС бүлеге, спорт, дискотека заллары бар. Районның мәдәният бүлеге дә хәзер биредә. Бүлек мөдире Әлфия Урал кызының да аеруча дулкынланган мизгеле иде. Бүген безнең районыбызда бик шатлыклы вакыйга. Безнен озак көткән мәдәният хараебыз танталы рәвештә халык халыкка үзенен ишекләрен ача. Без бик бәхетле! Без бүген яңы йортка күчендек. Безгә рәхәтләнеп эшләргә, иҗат итергә барлык шартлар да тутырылды. Күңелеңә хуш килгәнен сайла, талантыңны ач! Үстер. Бөтен мөмкинлекләр тудырылган биредә. Бие, җырла, нәфис сүз серләренә төшен, музыка коралларында уйна, спорт белән шөгыльлән. Бу үрләрне яулауда ярдәм кулы сузган, үз эшләрендә мөкиббән киткән белгечләр, педагоглар, тренерлар әзер. Әнә бит, Тәтешлебез данын еракларга яңгыраткан халык, үрнәкле ансамбльләр, Урындагы шагыйрьләребез, рәссамнарыбыз, кул осталары, төрле мәртәбәле конкурсларда җиңү яулаган җырчылар, биючеләр байтак. Бүгенге көн безнең э, культура работниклары э, өчен һәм Тәтешле халкы өчен бик әһәмиятле көн. Э, Бүген шушы көнне без 5 ел буе көттек, зарыгып Халык бик көтте бит инде. Шуңа бүген бик шатлыклы көнебез. Бөтен булган хисләребез тулышып тора. Дулкынланабыз. Һәм дә бүгенге безнең концертта 300 дән артык кеше катнаша. 3 яшьтән алып балалардан 80 яшькә хәтле олылар. И концертыбыз э, халыкка бик ошар дип уйлыйбыз. Халык бик сагынып көтеп алды шушы концертларны. Тәтешле төбәгендә нәниләр дә, аксакаллар да җыр биюгә һәвәс. Һәр матур башлангычның чишмә башында өлкән буын тора. Менә без ниһаять үзебезнең Күптәннән көткән хыялны бүген тормышка ашырып ятабыз. Безнең дворец культура сарае дип әйтергә кирәк инде. Э, күп кенә ремонт вакытында булды. Без буны ни өчен сагынып көтәбез? Ни өчен дигән вакытта олылар бигрәк тә Тәтешле районындагылар шушы культурага гашык кешеләр моның ачылуын шуның өчен көтә. Коллективлар, төрле авылларда коллективлар килеп выступа итеп, үзләренә культура һәһеме алып, Үзләренә тагын да үсеш алып, матур итеп дөньяны алып барырга, ә яшьләргә инде бер төрле дәрт бирергә, менә шулай яшәргә кирәк дип яшәргә тырышалар. Шулай булгач, без моны түземсезлек белән көтеп алгач, ниһаять ачылды. Гөрләп яшәсен генә, эшләсен генә, без шуны гына теләйбез. Әйе, ут йөрәкле, сандугач телле тәтешлеләр мондый шәп мәдәният сараена чын-чынлап лаек. Ходайның ихлас бүләге бу тәтешлеләргә. Нәфис сүзле, талантлы, канатлы бит ул Тәтешлеләр! Башкортостан
туган илем минем. Туган ягым гүзәл Тәтешле. Киң күңелле, җырга моңга гашыйк халкың белән син бит бәхетле. Газизләрдән газиз җирем минем, Чын күңелдән үзеңә тартасың. Табигатьнең гүзәл кочагында Чәчкә атып, җәйрәп ятасың. Ходай да бит сиңа нәкъ Тукайча Барын биргән, барын өләшкән. Эш сөюче, күп милләтле халкың Бер гаилә булып берләшкән. Талантларга бай һәм гүзәл ягым, Минем өчен син бит бер генә. Халкың гади, чишмәләрең гәлсәр, Әремнәрең хәтта гөл генә.
Хөрмәтле телевизор караучылар!